Atego i Acholi ma mukene tye onyuto ma kom tic. Watye ki lutic i Acholi, jo ma bwaro abwara i migi wor awora mere i yamo eni coco media ma ka gin moni marac tye ki waco ee kono ngo ngo ngo mono jo ne tye. Watye ki dano moni i Acholi ma gitiyo matek ento nying gi pe winye, kilingo litik. Tye jo moni ma lutela ma gikwiri ma gitek adada, ento pe ginen. Watye ka lego dong lok kodi jo moni ma gibwara abwara eni, ma giwor adada, ma kiloko matek pi Acholi, ento nongo kiloko matek i yamoni. Wun wuloko matek pi Acholi calo dong atogi, ee, bocmego timgi, aa, Honourable Gilbert Olanyagi. Neno wek watye jo mogo ma tye ka lok pi acwel ma loko matek, ma loko aloka. Alego wa alega ni gamente ka cakke ka pe ogwokke obedo pe ba. Gamente mo keken ka tye ka cakke, cakke ki ka view dok cakke ki style-le. wek nongo gamente obed tye. So kombedde alego alega wun myero pe wudony i miyo moni ma tye atime yung Kampala-ni. Ento wan pud wamito wek alegowu-ni kong pe odony kong dip tutwal i jami mukene, pien wamitowu pi anyim. Kit ma gamente tye a planning bene jamigi pi anyim-mi, wan wacoli bene wamitowu pi anyim. Ka pe wugwokke, jami ma watye ka timme i kom jo mukene ka timme i komwu. Jami ma watye ka timme i kom jo mukene ka timme i komwu, kibimakowu pien onongo itye ka balo pulan pa gamente. Nge ni ba, ka in ibalo pulan pa gamente, gamente tye ki right me timo gin mo keken i komi wek pulan-gi omedde anyim. Gamente mo keken timo kumeno. So myero inge lokke mo keken ma iloko i acoli kany nyo idange ee kono acoli kong itimo ngo? Gwok kodi. Pi dok idange tutwal, pi dok itim tutwal, kur ni namba acel, jami mukene lubo kore aluba. Lok ma iloko pi acoli lubo kore aluba. Ma acel tam pi kwoni. Ka dong icak neno ni atin lok i acoli mono tye nining? Ento ka otamo ni, 'A, myero alok mere wek obedo kuman, ni politics obedo dirty game, hey, kono ngo, alok matek, hey, ayet kany, acany kany, icanyo dog ice i kom Muhoozi ci pe. Tek iweko dog ice i kom Muhoozi ni tabi peke. Pien Muhoozi me acel ka pe otimo kumeno, Ci gamente ni pe obed. Ingene kodi cac moni tye kom ozi a latin matidi tye ludito mogi wa gin wigi dongo wa ri gamente ni latin matidi bi bino ka loyo wa e kono ngo ngo. Ento ibi nongo ni muozi ka pe otimo kumeno ka weko pien luyela moni gin tye ma myero kong gilwer jang gi o gitong kong yat ti ocung atir. Ma Museveni dong dong laditi dong mwaka ne ocito, mwole ican pe mito daa, pe mito woo, pe mito ngo. So myero bulu ma lyet to bino atic en aye Muhoozi. Muhoozi bino ka lyeto i bar ni nyweno piny tye nining, kweni ma tye wala gomo myero ki ti obed ati, nga ma tye ma ni en gwar tye abalo plan pa gamente ee kono ki tim ni. So myero ingeyo ni. ogwok kodi. Muozi bene apwoyo omyero otim kumenega wek opwony jo mukene. Ineno we? Wek opwony jo mukene. So ka oloko, owore ka moni. Pien ka pe, mm, ogwoko kwowa. But Muozi mere, ka pe otimo kumeno, woro bedo pe i kome. Ocak mere, ee, an gino wa ilor wa ngo, loko pe, caka gin mo pe gudo otta, loko pe. Woro keken.